Awurade Nyankopɔn nhyira wo a wotie me na wohwɛ me. Eh, Rev. Dɔkta Bright Kwesi Krashman, ɛna nnɛ nso wosan te me nka yi. Sɛdeɛ daa me ba ne wo ba bɛsua Awurade Asɛm ne dwendwen Nyankopɔn Asɛm ho no, ɛno ara na nnɛ masan nso aba a mesan nso ne wo ba abɛtoa so na yɛasua adeɛ na yɛadwendwene Nyankopɔn Asɛm ho. Mpanimfoɔ bi bɛbisa kyi etire nya nteɛ yi deɛ yɛnnya ɛkyɛ soa na meka akɔsi sɛn? Meka akɔsi sɛ Nyankopɔn ne ne dɔba Yesu Kristo nya mma mɛbu wiase atɛn deɛ ne na n'asɛm nso ntwam da biara da. Ɛwɔ sɛ daa ne daa yɛtoa so ne yɛkɔ so ɛka. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a n'animuonyam ne ne tumi bɛkɔ so ayɛ kɛseɛ. Enti ɛwɔ sɛ da biara ne da biara me ne wo mmienu yɛkɔ so na yɛsua Nyame Asɛm. Ɛnnɛ asɛm bɛn na mede rebrɛ wo? Asɛm bɛn na mewɔ de ma wo ne deɛ nso? Ɛnnɛ asɛm a mede rebrɛ wo, mato ne din sɛ, O Lord, bless me with my little oil. Amen. Ɛduru berɛ bi yɛ nnipa ɛwɔ sɛ Awurade tumi hyira w'adeɛ ketewa bi na ɛkura wo no so. na atumi abɛyɛ kɛseɛ ama wo. Na yɛbɛhwɛ kwan a yɛbɛtumi afa so ama nhyira koraa atumi ayɛ adwuma wɔ yɛabrabɔ mu. Amen. Na ɛdeɛ koraa nso ne nhyira. Yɛka sɛ biribi yɛ nhyira a yɛde adeɛ ɛne nhyira. Blessing is a special favor, mercy or benefit. Amen. Ɛyɛ ɔdom sononko bi. Ɛyɛ animuonyam sononko bi. Yɛka sɛ nhyira yɛ animuonyam sononko bi. Blessing, nhyira, ɛyɛ animuonyam sononko bi. Ɛyɛ mfasodeɛ bi. Amen. A favor or gift bestowed by God's thereby. Bringing Happiness, Amen! Ɛyɛ adeɛ bi a ɛde anigyeɛ ba nnipa abrabɔ mu. Na ɛbɛyɛ dɛn na nhyira koraa atumi ayɛ adwuma wɔ w'abrabɔ so? Na ɛbɛyɛ dɛn koraa na animonyam no atumi apue wɔ w'abrabɔ so? Ɔkwan bɛn na abɛfa so abɛhu Nyame nhyira ne Nyame animonyam? Ɛwɔ sɛ yɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so yɛbɛnya Nyame nhyira. ne Nyankopɔn animuonyam betumi ne yɛn anante. Saa kwan no na mepɛ sɛ mebisa wo ho asɛm na yɛdwene ho na yɛte aseɛ sɛ, ɛdeɛn na mene wo mmienu yɛbɛyɛ? Anammɔn bɛn na yɛbɛtu? Ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so? A Nyame animuonyam no ɛbɛtumi ayɛ adwuma ama mene wo mmienu. Amen. Sɛ yɛntumi ɛnhu na ɛbɛyɛ dene sɛ Nyame n'animuonyam ne ne tumi bɛyɛ kɛseɛ. The first thing ɛwɔ sɛ yɛ accept Jesus Christ as our personal saviour and Lord. Deɛ ɛdi kan no no. Deɛ ɛtɔ so mmienu, ɛwɔ sɛ yɛ nante Nyankopɔn akwan so. Amen. Akwan bɛn? Ɛwɔ sɛ yɛsom Nyame yie. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, ɛwɔ sɛ yɛsua sɛdeɛ yɛbie yɛn nsɛm, yɛbɔ afɔdeɛ de ma Nyankopɔn. Amen. Ogyidini bi a wopɛ nhyira, wopɛ nkwa, yɛka sɛ nhyira a, blessing a, sɛ wowɔ nkwa wɔ ahoɔden na yareɛ bi mmɛka wo. Wowɔ nkwa wɔ ahoɔden na wonne ka. Wowɔ nkwa wɔ ahoɔden ne afa nkɔto afiase. Wowɔ nkwa wɔ ahoɔden na wasom dwew no. Ɛno na yɛfrɛ no sɛ nhyira. Amen. Ɛnyɛ sika nko ara. Ɛyɛ nokorɛ. Ɛno deɛ, ɛyɛ, ɛɛ, mɛka sɛ, saa nhyira no a mebobɔ so no, asomdwoeɛ, ahotɔ, anigyeɛ, ɛwɔ w'abrabɔ mu no. Sika ne agyapadeɛ, cars ne fie no deɛ, bonus. Ɛno ara bɛba. Sɛ wiase wote wiase wei sɛ mu na wonni ahotɔ ni asomdwoe a na wonni anigye a maame ida sɛ ɔbɛhyɛ wo ho akɔmfo anaasɛ ida sɛ wobɛkɔ akɔsom nyame foforɔ enti onipa bi a woate asefoɔ asase so biara no ɛwɔ sɛ wopere sɛ wobɛnya asomdwoe wɔ w'abrabɔ mu obi akɔpia fiase Afiase no a wɔdane mma no asomdwoe. Obi da ayaresabea, ayaresabea no a wɔda no nyɛ asomdwoe. Yare a ɛha nnipa bi, ɛka da nnipa bi so, ama wɔnni asomdwoe. Satan de nkyekyeredeɛ ato nnipa bi so, ama nnɛ asomdwoe ntumi mma n'abrabɔ mu. Obi ano kasa ama nnɛ asomdwoe ne n'abrabɔ so. Wosodeɛ na woyɛ. Saa na wo so, deɛ na woka? Deɛ na ama wo so w'abrabɔ mu asomdwoeɛ ayera? Ɛdeɛ na abɛyɛ a wo so asomdwoeɛ bɛtumi apue w'abrabɔ mu? Yɛnhwɛ adeɛ. Sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya asomdwoeɛ Yɛpɛ sɛ yɛnya Nyame animonyam. Yɛpɛ sɛ yɛnya Nyame banbɔ a, ɛwɔ sɛ yɛsom Awurade yie. Ɛwɔ sɛ yɛsom Nyankopɔn yie. Bible sɛ monye Nyankopɔn ni na mo ase bɛtim, na monye n'adiyifoɔ ni na mobɛdi yie. Nyankopɔn de yiedie ahyɛ adiyifoɔ nsa. Nyankopɔn de nkɔsodeɛ ahyɛ adiyifoɔ nsa. Enti sɛ wɔbɛgye Nyankopɔn di a wase bɛtim. Enti at the moment a wase rekyim no, na asomdwie kɛseɛ na ɛyɛ dɛn? Ɛreba. Afei no sɛ wɔgye Nyame adi ama wase rekyim no, deɛ ɛtɔ so bio ne sɛ wɔbɛgye Nyankopɔn diyifoɔ adi na wɔakyerɛ wo kwan a wobɛfa so a yiedie no nso bɛtumi adi w'akyi. Enti sɛ woannye Nyankopɔn adifo anni, sɛ woannye me a mekasa kyerɛ wo yi anni, amma yɛ ma Nyame amfa me so ankyerɛ wo kwan a wobɛfa so a nneɛma bɛtumi akɔ so, nneɛma bɛtumi ade nneɛma, nkɔsoɔ bɛba, asomdwoe bɛba, anigyeɛ ne asetena pa bɛba a, brɔda, Ɛbɛduru berɛ bi wobɛpa Nyankopɔn. Nti obi tumi ka sɛ magye Nyame adi, nanso berɛ a na mebrɛ no korɛ Nyame deɛ wagye no adi. Ɛnyɛ sɛ wogye Nyame di yɛ na na noa no no. Ɛno nti na wɔde too so sɛ, monye m'adiyifoɔ nso ndi na mobɛdi yie, which means sɛ yiedie wɔ adiyifoɔ nsam. Hallelujah! Yɛdi ɛwɔ ayefoɔ nsɛm, ɛwɔ adiifoɔ nsɛm. Enti wadi Nyankopɔn adin deɛ wase na ɛbɛtim. Afei wobɛnya fapem, wabɛnya fapem. Yɛka sɛ obi ase atim a, ɛte sɛ wogyina asase so na wotu foundation. Wotu foundation no a, afei no, wobɔ mmɔden sɛ ida sɛ wobɛsisi pillars Ɛwɔ foundation no so. Ɛno na yɛfrɛ no sɛ fapem. Enti God is the pillar of your life. Jesus Christ a wa accept no no, ɔno ne the pillar in your life. Hallelujah. Enti saa Jesus Christ yi ankasa no, ɔbae sɛ wobɛnya fapem. But ɛkwan a wobɛfa so a wobɛdi yie, wobɛkɔ so wɔ abrabɔ mu, asetena pa bɛba. Asomdwoeɛ bɛba, wobɛnya anigyeɛ, nneɛma papa bɛka wo nsa, ɛne sɛ wobɛgye Nyankopɔn adiyifoɔ adie. Hallelujah. Enti ɛberɛ a yɛnkɔhwɛ Second Kings chapter 4 verse number 1 to 7. Me ne wo ka Awurade asɛm. Wofiri Samuel a na akɔ Kings. Wofiri First Samuel, Second Samuel a na akɔ Kings. Second Kings chapter 4. Verse number one to seven. Yɛntie Twɛdi Ampa Onyankopɔn asɛm. Memetoɔ me ntwerɛɛ Bible. Awurade asɛm na meka kyerɛ Bible si ne Nyankopɔn afrɛ no na ɔka Nyame asɛm. Eti ɛwɔ sɛ berɛ ne aberɛ bi a me ne wobɛhyia bi Nyame asɛm na meka yɛ dɛn ɛkyerɛ wo. Na meka wo sɛ kɔ so subscribe to YouTube page no. Na Awurade Nyankopɔn nhyira ne n'adom bɛyɛ kɛseɛ wɔ wo so. Amen. Second Kings chapter 4 verse number 1 to 7. Yɛntie Awurade Nyankopɔn asɛm. Na adiyifoɔ mma no mu ba baako yere tene teaa mu ka kyerɛɛ Elisha sɛ, W'akoa, me kunu awu, na wo ara wonim sɛ na w'akoa suro Awurade. Hallelujah! Ahu? Wɔse wo ankasa wonim sɛ na wakoa wɔ hɔ wɔsuro hwan? Awurade. Enti so the first thing no Nyankopɔn na ɛne ne dɔba Jesus Christ a wɔasɛpte no as your personal savior no wosuro saa Nyankopɔn no anaa anaa wonsuro no? Wei deɛ Bible se na wɔsuro Awurade. Yɛanya adanse papa bi aka afa ne ho. Enti wo, adanse pa bɛn na wo so yɛbɛka afa wo ho? Ɔbaa awarefo a wote awareɛ ase a na awareɛ no regu. Adanseɛ bɛn na yɛfrɛ wo kunu sɛ yɛka ma bɔ mu biem a ɔbɛnya adi afa wo ho? Bɛrima awarefo a na wawareɛ aguo. Adanseɛ bɛn na yɛfrɛ wo yere a ɔbɛnya atumi adi afa wo ho? Hallelujah. Adwuma wura a w'adwuma agu. Adanseɛ bɛn na yɛfrɛ wo nkora a wo na wɔyɛ adwuma wɔn bɛdi afa wo ho? Wo a wokɔ adwuma bi ma ne yɛyi w'adi. Adanseɛ bɛn na yɛdi fa wo ho nti a da bi a wodu baabi a ne yɛyi w'adie? Sɛ yɛn sunsum ma deɛ deɛ a, ɛneɛ na wɔ sɛ ɔhwɛ akyiri akwan. Ɛneɛ ɔsɛ ɔpɛ ho akwankyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi ade wo ho afirim. But ɛnyɛ sunsum ma deɛ na yɛ wo suban ɛne wo ne yɔdeɛ a na kyerɛ sɛ brada maame paapa na ɛsɛ ɛneɛ ɔwɔ problem. Amen. Na kyerɛ sɛ ɔwɔ deɛ wɔ problem. Because wonim sɛ na wakoa suro awurade. Aha. Metoa so. Na akafoɔ aba rebɛfa me mma baanu akɔyɛ ne nkoa. Na Elisa bisaa no sɛ, Ɛdeɛn na menyɛ mema woɔ? Haleluia! Enti na ɔbaa no agye Nyankopɔn adi. Tie nie, ɔbaa no repɛ nhyira firi Nyankopɔn nkyɛn. Ɔgyee Nyankopɔn diiɛ no, wanka sɛ ɔrehyɛ dɛm. Ɔtu anammɔn kɔɔ Nyankopɔn diyifoɔ nkyɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne nhyira a ɔrepɛ no bɛtumi aba mu. Ba wogye Nyankopɔn di yɛ, ɔnsɛ nneɛma still, nneɛma sɛe a na ɛsɛe. Because Nyame anka nkyerɛ sɛ ɔgye ne di ɛno ano no. Na mmom Nyankopɔn sɛ sɛ ɔgye ne di a wase bɛtim. Ɔyɛ fapem wɔ wabrabɔ mu. Enti ɔyɛ fapem deɛ. Afei no ɔyi adiifoɔ bi asi ɔman no mu. Wayi adiifoɔ bi asi hɔ. Wayi masi hɔnom sɛ ɔbɛfa me nsa so na waboa wo. na wakyerɛ ɔkwan a bɛfa so a yiedie nso bɛdi w'akyi ɔsɔsɔ deɛ ase daabi enti dabi a nneɛma bɛkɔ so agye agu dabi a nneɛma bɛkɔ so asɛe all because of say you don't believe sɛ awurade nyankopɔn adiifoɔ egu so yɛ adwuma but sɛ wobɛyi saa adwene no afiri wo tiri mu a sɛ wobɛyi saa adwene no afiri wo akoma mu a Megye tom sɛ Awurade Nyankopɔn a waba abɛyɛ fapem wɔ w'abrabɔ mu no, ɔbɛnam me nsa so na waboa wo. Amen. Enti, Nyankopɔn abɛyɛ fapem wɔ w'abrabɔ mu. Badeɛ bɛma nhyira no aba no, Nyame yɛ fapem wɔ ɔbaa n'abrabɔ mu. Badeɛ na ɛbɛma wɔ ɔbaa no atumi atua n'aka. Hallelujah. Ɔnsa na ɛteɛ no. Ɛdeɛn na ɛbɛma ɔbaa no atumi atua n'aka na wade ne ho afiri saa problem no a wɔbɛkɔ mu no anaa wɔkɔ mu no mu? Ɛsɛ si wɔ First Samuel chapter 9 verse number 1. Yɛbɛkɔ hɔ. Wate aseɛ? Enti wo so abrabɔ mu fapem a Nyankopɔn na ɛyɛ fapem, Yesu Kristo yɛ fapem no. Yesu bɛyɛ fapem wia no nkyerɛ sɛ yiedie ka ho. Ɛno nti na ɔkyerɛɛ wo sɛ, sɛ wogye Nyankopɔn di a w'ase bɛtim, na monye m'adiyifoɔ ni na mobɛdi yie. Nti Yesu Kristo bɛyɛ fapem wia, ɔsɛ ɔgye diyifoɔ di. Na Nyame diyifoɔ no kyerɛ ɔkwan a bɛfa so a yiedie no bɛyɛ dɛn? Ɛbɛba. Hallelujah. Enti sɛ ɔbɛgye m'anum nsɛm adi a, Meka me tena sɛ Awurade bɛfa me so ama wakoma so adeɛ aba mu. Amen. Enti yɛntie deɛ Elisha ka kyerɛ no. Na Elisha bisaa no sɛ, ɛdeɛ na menyɛ ma woɔ? Kyerɛ me ɛn. Ɛdeɛn na wowɔ wɔ fie? Bɔ wo nsam wɔ baabi a wɔ biara. So wahu? Deɛ wowɔ na wɔdiifoɔ tumi kasa gu so a mfasoɔ tumi ba so. But woni hwee, woso se odiifoɔ kasa ne biribi nsi force. Ɛnyɛ possible. Deɛ wowɔ mmom ne yɛ kasa gu so ma so ba mfasoɔ. Hallelujah. Ɛno nti na Nyankopɔn se, Gye ne difoɔ di na abɛdi yie. Enti deɛ wowɔ no wode ba a, na yɛaka sa na Awurade ama ɛso mpagyadeɛ, ɛso nkɔsodeɛ atumi apue. So wohu sɛ Awurade de yɛkɔ yɛn anim a, ɛyɛ deɛ yɛwɔ ne yɛaka nkyene yɛn ho wom, ɛna Awurade ama yɛgu so a yɛkɔ yɛn anim no. Amen. Enti deɛ na wo so wowɔ. Kyerɛ me deɛ me nso menyɛ mma wo. Ka kyerɛ me deɛ na wowɔ wɔ fie. Ɛdeɛ na menyɛ na nhyira a Nyanko wopɛ sɛ Nyame hyira wo no atumi aba mu. Na wakoma so adeɛ a wohwehwɛ akyiri akwan no atumi aba. Na w'ani so ade hunu no a wobɔ ho mpaeɛ no atumi aba. Deɛ na apɛ sɛ Awurade fa me so yɛ ma wo. Hallelujah. Enti kyerɛ me. Amen. Ti deɛ na awɔ Elisha na bisa ɔbaa no o. Ɛdeɛ na awɔ. Yɛnti ɔbaa no. Wase. Na ɔbaa no se wafuna ne hwee fie gye ngo ɛhe na baako pɛ. Na Elisha ka kyerɛ no sɛ firi adi kɔfemfam nhina wo ne wɔn a wɔtete bɛn woɔ nyinaa nkyɛn. Nhina mu nhinahunu ma no nnɔɔso, na sɛ woba mu a, to ne to wo ne wo mma no pono mu, na hyiehwie ngo no ngo nhina no nyinaa mu. Ngugu nhina nyinaa mu. na fa deɛ ayɛ ma no sisi nkyɛn. Na ɔfirii ne nkyɛn kɔɔe, na ɔkɔtoo ne ho ne ne mma pono mu. Wɔn deɛ, wɔde nhina no brɛɛ no, na ɔno nso hwiehwiee guguu mu, na ɛbaa sɛ nhina no yeyɛɛ amaama no, ɔka kyerɛɛ ne ba sɛ, Fa ahina bi frɛ bi brɛ me bio. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Ahina biara nni hɔ bio. Na ngo no twae. Ɛnna ɔba bɛka kyerɛɛ Onyankopɔn nipa no, na ɔka kyerɛɛ no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Kɔ na kɔtɔ wo ngo no na fa tua wo ho aka, na wo ne wo mma nni deɛ aka no ntena. Haleluya! Na mepɛ sɛ meka esi na mekyerɛ wadeɛ. Ɔbaa no pɛ sɛ ɔhu Nyankopɔn animonyam nti hwɛ adeɛ esi yɛ. Ɔpɛ sɛ ɔhu Nyankopɔn deɛ yi n'animonyam nti adeɛ bi sii. Bible se ɔkɔ ka kyerɛ odiifoɔ no. Odiifoɔ no ka kyerɛ ne sɛ kɔ ne kɔ fɛmfɛm ahina gallon yɛ ɛka ne sɛ ankorɛ. Anaasɛ kula. Ahaa, kula. Asante kasa no ka no kula. Kɔfemfam ahina, coolers, na tu mmirika na kɔto wo ne wo mma pono mu. Obi wɔ hɔnom a ɔbɛba odiyifoɔ anim, Nyame bɛnam odiyifoɔ no so ama no akwankyerɛ sɛ kɔyɛ sei, ɔnkɔyɛ o. Enti wanhunu hwee a ɔse odiyifoɔ no mmene. Wonnim deɛ woreka. Ɛkwan a wɔkyerɛ wo sɛ fa so no, wodii so. Yɛhwɛ, yɛtete, menhuu bi da, memfaa m'ani nhuu bi da, but ɛ ɛ atesɛm ama mahunu sɛ sɛ obi rekɔgye sikaduro mpo a, yɛka kyerɛ no sɛ wɔnna fundaka mu a wɔda. Yɛka kyerɛ no sɛ ɛɛ wɔne ɔnwe tɔlɛt mu mmoa a ɔnwe tɔlɛt mu mmoa a wɔwe. Na gyidi ni a Nyankopɔn akwankyerɛ aba sɛ, Kɔ na kɔyɛ sei. Ɔkɔ a na wakɔda. Ii sɔfo Nafaa mye w'ani mmere. Wonhu hwee. Deɛ wopɛ no ɛmma. Deɛ wopɛ no ɛkwan no ntumi mmie. Because sɛ w'ani yɛ brɛ a, anka wobɛfa deɛ woyɛ no anibrɛ so. Hallelujah. But ɛsiane sɛ w'ani mmere yɛ nti no, ɛna deɛ woyɛ biara no, woyɛ no saa biara biara. Amen. Enti sɛ ɔpɛ sɛ ɔho Nyankopɔn animonyam a, sɛ ɔpɛ sɛ ɔho Nyankopɔn tumi a, sɛ ɔpɛ sɛ ɔho Nyankopɔn adom ne ne mmɔborɔhunu a, ɛwɔ sɛ wodi akwankyerɛ so. halleluya enti da bia wote sɛ bi mu di adanseɛ ɔnko ankɔ wonni adanseɛ enti wo sɛ ɛyɛ azaa ɛyɛ nhyehyɛ ho woboa wogye akwankyerɛ no wonyɛ wokɔ wonyɛ ɛno ntia Amen. But ɔbaa no deɛ Bible si afei ɔkɔfemfam ahina no, ɔkɔsrɛɛ kulɛs no, na ɔde bɛsisii ne dan mu toto ɔne ne mma pono mu. Ɔde somaa no ayɛ ma. Ɔn, ɔn, sɛdeɛ direction teɛ. Yɛka sɛ akwankyerɛ a, ɛyɛ adeɛ a ɛma nipa hunu baabi a ɔrekɔ ɛne deɛ ɔreyɛ. Ɛno na yɛfrɛ no akwankyerɛ. But where? Hallelujah. Wei deɛ, ɔbaa no mmom deɛ, ɔyɛ adeɛ a ɛsɛ fata. Ahwɛ, nneɛma bi rekɔ so. Ɔbaa no kɔyɛɛ saa a ahina no nyinaa yɛɛ ma no. Bible so wamfa ne nsa anka. But ɛnɛ, ɔgye di ni. Okristoni, Nyame bɛboa no, ɛbɛfa odiyifoɔ me so aboa no. Adanseɛ bɛba, ɔmmɛka ɔmmɛka deɛ asi nkyerɛ wo ansa o. Onya n'abrabɔ sate sɛ ɛkɔ yie na na wasan aka kyerɛ sɛ, sɔfo gyimifoɔ, bye bye, menya kaa na mede bɛba na wako ama me. Kyɛ sɛ ɔde sɔfo odiyifoɔ no soɔ sɛ ɔmmɛko ka ma wɔn. But ɔbaa wei deɛ wanyɛ no saa o. Bible se afei ɔtuu mmirika. Ah Jesus. Ɔtuu mmirika. Ɔyɛ dɛn? Ɔtuu mmirika. Ɛkɔ odiyifoɔ no nkyɛn. Ɛkɔ ka kyerɛ sɛ me wura. Sɛdeɛ wokyerɛɛ me no mayɛ, na meyɛeɛ no nso, ahina a mekɔ fam yɛ nyinaa yɛ amaama. Ɛnna odiyifoɔ no san ka kyerɛɛ no sɛ, Kɔ na kɔpɛ bie mu ka ho. Ɔse, Me wura asa. Ɔse, Ɛnneɛ ɛnneɛ, kɔ na kɔtɔn fa tua w'aka. Hallelujah! Kɔ na kɔtɔn na fa tua w'aka. Sista, brada, deɛ wokuta na yɛbɔ mpaeɛ wɔ so a ebi ba soɔ. Deɛ wonni no, woteatea mu bɔ ho tɔnso akɛse a, wopɛ adwuma, wonhwere application nkɔto adwuma biara mu sɛ wopɛ adwuma. Sɛ sɔfo bɔ mpaeɛ na menya adwuma ɛmma. Baabi a w'application da no yɛbɔ ho mpaeɛ kwan bie. W'akwantusɛm na ayɛ dene no wopɛ sɛ otu kwan. Wonkɔyɛ o papers. Wonsate process na ɛde nipa tu kwan. Wonso sɛ sɔfo mepɛ sɛ metu kwan. Na anyɛ biara no yɛde anoa na etu kwan. Hallelujah. Sɛ wote aseɛ? Yareɛ da wo so. Wopɛ sɛ ayaresa ba. Wo nso wontu anamɔn nkɔɔ baabi a ayaresa bɛba. Wosɔre a woda wodam sɛ Awurade ayaresa mmra. Ayaresa no bɛfiri na aba. Amen. Sɛ wo aduane si w'anim na woantam aduane no anni, aduane no ntumi nsɔre mewura w'ano mu ma wonni no. Agye sɛ woasɔre de wo nsa atom ansa na woatumi adidi ama woahunu sɛ woayɛ satisfied. Sukuu no deɛ yɛankɔ bi momfa no saa aborɔfo no deɛ mbɛteɛ na mbɛteɛ. Amen. Enti Abrabɔ no a worebɔ no, ade a worepɛ no, sɛ wokuta ho biribi a ne yɛ yɛ so biribi ama so aba mfasoɔ ama wɔ deɛ wɔpɛ MP a wɔnyaeɛ no sɛ wɔankɔ ankɔtɔ MP forms ankɔfeele sɛ wɔpɛ MP anto aba ma no anka yɛanto aba ama no o amen Enti abrabɔ mu asetena pa no a wɔpɛ no, sɛ wonni biribi a yɛde yɛ asetena pa, yɛde hyɛ asetena pa ho ahyɛse a, yɛyɛ ho biribi a ɛnyɛ ye. Because yɛ mɛkɔmandi mma sika mfiri wie mu mɛhyɛ wɔn nsam. Daabi. Na mmom deɛ wowɔ na yɛyɛ so adwuma na ayɛ kɛseɛ. Enti ansa na Awurade bɛtumi ahyira wɔ wo ngo ketewa na ɛkuta wo no so no, ɛbɛtumi ama deɛ wokuta no ayɛ kɛseɛ no, agye sɛ deɛ wokuta no, wowɔ biribi wɔ wo nsɛm ansa. Sɛ wone hwee wɔ wo nsɛm a, ɛbɛyɛ dene.

Verse number four going. First Samuel chapter nine verse number four going. Na menka Awurade asɛm nkyerɛ wo. Deɛ wowɔ ne ahyira so na ayɛ kɛseɛ. Mekyerɛ wo adeɛ. Deɛ wonni no, mmusa.

Bible sɛ afei Yesu danee n'ani, na ɔbusaa no sɛ, Ɛdeɛ na menyɛ ma wo? Ɔse, Awurade, mepɛ sɛ mehunu adeɛ. Sista, brada, ɛdeɛ na wo ɔɔpɛ? Na ne fira na ayɛ Bartimeus. Ɛno nti na n'ani afira, nti deɛ ɛtwa sɛ ɔyɛ ne sɛ wɔbɛhunu adeɛ. Yesu se, ɛneɛ wo gyidi agye wo nkɔ hunadeɛ, ampaa ne wahunu adeɛ. Hallelujah. Amen. W'ani afira wo so sɛ wopɛ sɛ ɔtwi kaa. Na w'asɛm a ɔka nyansa wom. Obi a w'ani afira bɛyɛ dɛ na watena watwi wadrive. Hallelujah. Wobɛka sɛ ɔbɛfa driver. Nti ɛdɛ nti na ɛne ɔmpere sɛ w'ani ni bɛte. Na wa wa drive wa deɛ na wohu sɛ ahyɛ nyame animonyam Bartimeus deɛ wɔpere sɛ ɔbɛnya ayaresa ansa owie wɔ sɛ awurade fa me di w'akyi fa me ka w'asuafoɔ yi ho hallelujah yesu se kɔ na kɔka deɛ awurade nyankopɔn ayɛ ama wo kyerɛ w'abusuafoɔ hallelujah sɛ ɔte aseɛ Enti sɛ wopɛ sɛ Nyame yɛ biribi ma wo, wopɛ sɛ ade a woyɛ so tumi ba mfasoɔ, nhyira tumi ba so a, brɔda, ɛwɔ sɛ okuta biribi. Dwetire no ara mu wonni bi. Wonya nya two million koraa de starte abrabɔ. Wo no nso asate adwene cars tɔn ho. Awo sɛ deɛ teɛ no. Wasate adwene cars tɔn ho no. Na wadwe adwe kaa bi a watɔn koraa yɛntɔ. Ne yɛabɔ so mpaeɛ. Na awurade ama wanya sika kɛseɛ wɔ so. Na de akɔtɔ kaa ɛwɔ n'anim kyɛn saa adwe adwe no. Wate aseɛ? Na afei wasan so de aba. na yɛasan abɔ so mpaeɛ na yɛatɔ ne bo a wosɛ pɛ na asan nso akɔ n'anim na wasan nso de akɔ akɔma sɛdeɛ ɛteɛ no amen ɛtu wode kɔma a na afei no ɔkɔ w'anim afei wasate tɔn kaa saa na wada ne business ɛnkyɛ afei ne sika no yɛ kɛseɛ afei wotumi tɔ cars two three na wotɔn afei nyɛ cars tɔn na aba w'ani so no Enti deɛ ɔde si w'ani so no, ɛno na ɛbɔ ho mpaeɛ a, ɛtumi yɛ kɛseɛ ma wo. Ɛ me deɛ wowu ni no, wode ba m'anim a mennyina mennya berɛ koraa na mabɔ so mpaeɛ ama meka no koraa kyerɛ wo. Ba deɛ wowɔ no, ɛno na ade ba m'anim a mebue m'ano mekasa na Awurade tumi ayɛ adwuma. Hallelujah. Mema wo ho akwankyerɛ kɔyɛ sei na ayɛ adwuma. Amen. But deɛ wonni no, wode ba m'anim a ayɛ sɛ atentewuo wɔ hɔ yi. Sɛ yɛnhyɛn ni bebree a, ɛda hɔ baako pɛ mframa bɛfa. Ɛbɛyi atɔ. Ayɛ sɛ pɔlɛten bag. Sɛ yɛnhyɛn ni bebree a, ɛda hɔ nom a na ɛyi a na mframa aho no. So ɔte aseɛ? Enti sɛ wode haw bi reba odiyifoɔ m'anim a, ɛwɔ sɛ yɛ haw a wowɔ ho biribi na yɛkasa wɔ so a mmuaeɛ papa aba. Nti yareɛ na ɛda wo so, fa yareɛ no bra. Awurade bɛfa me so asaw yareɛ. Adwuma na asɛe. Sɔfo, m'adwuma no ɛnie. Mepɛ sɛ saa apagya bio. Ɛno na Awurade bɛfa me so na waboa ma m'adwuma no saa apagya. But ɛkɔba sɛ wonni adwuma biara yɛ. Wosɔre a, Adidas di na wadan. Wose mepɛ adwuma. Wosɛ ɔntwerɛ application biara nkɔto adwuma biara mu. Wosɛ ɔsɛ ɔpɛ adwuma na anyɛ bi anyansa wom. Anaasɛ okay. Ɛne ɛte saa deɛ a. Wɔn a wɔdodɔdodɔfoɔ no, wɔn a wɔdɔ wɔ ɛkwan ho no, kɔfa sekan no nantenante. Ɛno mpo no, yɛhyira so a wobɛnya adwuma da biara. Kɔgye nsuo na tɔn. Mebue m'ano mekasa na mehyira so, mema wo ho akwankyerɛ a, nsuo no a wotɔn no de mfasoɔ bɛba ama w'abrabɔ atumi akɔ so. Sate, kɔboaboa bidie wɔn wansi di ano na tɔn. Mebue m'ano mekasa Awurade tumi nti no, ɛde nkɔsoɔ bɛba. Starte mema wo nyame asɛm o hallelujah enti sɛ ɔpɛ sɛ ɔhu nyame animonyam a animonyam ne mma kwa animonyam ne ba bere a wokuta biribi no wahyɛ ho animonyam ama wo amen animonyam no ɛba bere a wokuta biribi na nyankopɔn ahyɛ ho wabɔ ho de ayɛ dɛn ama wo hallelujah

Bra mma yɛnsane nkɔ, na m'agya annyae mfunumu no ho deɛ ammɛdi yɛn ho dadwene. Nanso ɔsomfo, ɔsomfoɔ no ka kyerɛɛ no sɛ, Hwɛ, Onyankopɔn nipa bi wɔ kuro yi mu, na ɔyɛ onipa a n'anim yɛ nyam, deɛ ɔka nyinaa ba mu. ma yɛnkɔ hɔ. Ebia ɔbɛka yɛn ɔkwan a yɛrekɔ yi ho asɛm bi akyerɛ yɛn. Na Saul bisaa ne somfo no sɛ, Hwɛ, yɛkɔ a, ɛdeɛn na yɛde bɛkɔ akɔma ɔdehunu ɔbarima no? Haleluia! Wote aseɛ? Enti yɛmfa nsapan so mma odiyifoɔ anim. So ahu? Ɔbusaa sɛ yɛni hwee yɛkɔ a ɛdeɛ ne yɛde bɛkɔ akɔma ɔdehunufoɔ no. Amen. Ɛdeɛ ne yɛde bɛkɔ akɔma no. Yɛni hwee. Wɔse bra ma yɛnkɔ. Mewɔ dwetɛbena ketewa bi ɛwɔ me nkyɛn. Mede bɛma odiyifoɔ no wakyerɛ yɛn kwan a yɛrekɔ yi waka ho asɛm bi akyerɛ yɛn. Hallelujah! Wanka sɛ wɔbɛkyerɛ baabi a nnwan no nyinaa wɔ o, but wɔsɛ wɔbɛka ho asɛm, kwan no ho asɛm ayɛ dɛn akyerɛ wɔn. Wei yɛ part one. Yɛbɛtoa part two no so. Ɛde aka wɔ. Ɛna ama ɛnɛ wabrabɔ abɛtɔ fam. But meka biribi akyerɛ sɛ wobɛtumi asa asɔre bie wate. Sɛ wɔbɛgye adi na wakentene ho na wakanya ho a, Awurade Nyankopɔn tumi ne n'adom a wɔwɔ me so nti no, Awurade bɛsa ama wasa asɔre bio. Amen. Awurade ɔbɛkɔ so ama wasa ayɛ dɛn asɔre sɛ yareɛ ne da wo so a awurade bɛfa me so ma yareɛ no to atwa amen sɛ yɛ adwuma sɛ yɛ a awurade bɛfa me so ma adwuma no saa apagya bio nso bio nya gyidie sɛ sɛ na anidasoɔ nyinaa san ma wabrabɔ a sɛ yesu kristo te ase Na wo kra te ase na wonka awufoɔ ho, na me nso me kra te ase, na Nyankopɔn ne n'abɔfoɔ da so yɛ adwuma, na wɔn ne me nam nko ara deɛ, Awurade bɛfa me so aboa wo. Amen. Enti mistake no no, afei Nyankopɔn dome wɔ baa wɔ ne yɛfunu ho wieɛ no, yɛhwɛ sɛ ɔdome bɛrima. Ɔse bɛrima, ɛneɛ sɛ wowɔ yi me me sɛ me ma gyimi, enti na mede ɔbaa bɛka ho deɛ a, ɛneɛ ɔdeɛ ɔyɛ gyimifoɔ times 40. Deɛ Nyame ka kyerɛ Adam no no, ɔse ɔyɛ gyimifoɔ times 40 because of sɛ ɛnea wo so sɛ watie wo yere ne nti nti na ɛbɛhyɛ hɔnom no ɛne sɛ nka Adam deɛ nka ne ho ni asɛm but ɔtie ne yere ne nti sɛ watie wo yere ne nti Adam wowu nti me so madome asase because wadidi m'atɛm sɛ magye mi na memaa wɔ baa enti ɛneɛ sɛ magye me deɛ a ɛneɛ wo soso nti madome asase wobɛsam w'anim mfifire na abɛwɔ ntwɛtwɛdɛ wɔ asase so ansa na woanya sika de atɔ aduane ma ne wo yere ne wo mmaa di ɔho yɛ berɛ bebrebe no baabi ɛfiri Ɛnyɛ Adam na ɛde baeɛ o. Sɛ Adam de mfomsoɔ aba a, ɛna ɛnɛ wo nso wotoa so. Sɛ ɔkɔrɛte wo mistake a, wobɛtumi afiri Adam mfomsoɔ mu. Ba wankɔrɛte wo mistake a, wontumi mfiri Adam mfomsoɔ mu da. Amen. Hallelujah. Enti ɛna agyidifoɔ bebree atɔ fam no, ɛna Kristofoɔ bebree ɔma ka akyiri wɔ abrabom no, ne nyinaa yɛ saa mfomsoɔ wei sɛ ntira. Amen. So ɔte aseɛ? Ɔnye ne mfomsoɔ ntom. Ɔn accept ne mistakes. Da bia wɔde mfomsoɔ hyehyɛ nkorɔfoɔ. Da bia wɔbɔ mmɔden sɛ wɔne deɛ hei, me deɛ ɔyɛ m'adeɛ ase o, mennye ntom da biara da, ɛyɛ nokorɛ woyɛ pompous. Wo so nkɔsoɔ ne anigyeɛ ne mpagya wonhu bi da. Sɛ ɔpɛ sɛ ɔhu Nyame animonyam a, ɛdeɛ bɛnti na David aberɛ bia na David sɔ Nyankopɔn ani, wabusa? busaa sɛ deɛ bɛnti na da bia na david sɔ nyankopɔn ani david ɔyɛ nyankopɔn difoɔ o ɛ nyame kasa kyerɛ ne ma ne te nyame kasa kyerɛ david ma david te ne nyinaa mu no david wia no ɔsɛ akɔbɔ adwaman aba david akɔbɔ adwaman yi ɔhu sɛ nyankopɔn akye ne pɛ ɔbaa ya no ɔbɛda fam no wɔ osuo awurade fa me bɔ ne kyɛ me Ɔbaa ya no ɔbɛda fam ɔsɛ Awurade hu me mmɔbɔ. Ɔbaa ya no ɔbɛda fam ɔsɛ Awurade kae me na san restore me bio. Bible so wɔyi sika ntoma na wɔde akɔmirimiri ne ho wɔ fam. Ntoma yɛka sɛ sika ntoma a ɛnyɛ wo tuutuu si di ntoma no a wotɔ no o ɛnyɛ wo faafaa si di ntoma no a wotɔ no o ɛnyɛ wo tɛntɛn si di ntoma no a wotɔ no o. saa wo tiri sini ntoma na wotɔ ne tire kwa wotɔ ne tire kwa ho no one yard ten series one yard fifteen series nyɛ bio ɛnyɛ wo hundred series ntoma no ntoma a one yard wobɛtɔ ne bɛɛ five million wobɛtɔ two years bɛɛ ten million ɛno kora daabi daabi daabi sikani biara ne hɔ no ma ɔbɛtɔ saa adeɛ no ɛno kora ɔbɛbu ne sɛ ɛkwɛns yɛ ranke billionaires a billionaire atɔ adeɛ ɛfo koraa na ɛyɛ bɛyɛ hundred million yes yɛka sɛ obi yɛ billionaire yɛhwɛ yɛ nana asantehene asantehene nso ma efira no no wobɛnya bi ato bat agye sɛ ɔwɔ sika te sɛ despite because wo no woyi sɛ sika no akɔtɔ nana asantehene nso ma efira no a Wobɛdwene ho mmienu mmienu sɛ, ei, wei nko ara yɛ dwetire o, ɛtumi bie stores ahodoɔ bɛyɛ four five ma me ɛtena ano. Báwo sɛ deɛ teɛ no? But nana efira nana. Ɛno na nana David ɛde sɔre kɔ minimini wɔ asɔre dɛm de srɛ awurade. Wate aseɛ? Sister, brother, woahwɛ me a wotie me. Accept your mistakes. Gye wo mfomsoɔ tom. na awurade ntumi mmoa wo sɛ woantumi anyɛ mfomsoɔ antuma awurade ntumi mmoa wo da wobɛkyi no akɔyɛ akwankyerɛ ɛ yɛbɛka atɔ sɛ bra ha woyɛ wei ɛbɛyɛ yɛ ɛnyɛ yɛ da because mfomsoɔ bi wɔ mu bible sɛ sɛ mfomsoɔ wɔ mu mu a monyae saa mfomsoɔ no nyinaa nkyekyɛ ɛnyɛ paul na ɛkaeɛ paul sɛ momfa mo mfomsoɔ nkyekyɛ mo ho mo ho Na mfomsoɔ wɔ hɔ, montumi mfa nkyɛ. Wontumi nye wo mfomsoɔ ntom. Wontumi nhunu sɛ ampa ade yɛ meyɛe ma anyɛ ne yie. Ɛno nti na sɛ wokɔ kɔɔto a, wogyina adaka mu a, ade no ebi kura nyɛ wo na wayɛ. Ɛnso so no, wo lɔya a ɔde w'anim bɛka akyerɛ wo sɛ, ka sɛ ampa megye tom. Ɛhɔnom na wogye tom wie a, nanso mewɔ asɛm ka. Na wɔanya tam ama wo na wɔakyerɛ wo nsɛm mu. Anaa nyɛ saa? Enti wokyerɛ wo nsɛm mu wie a, na wɔn deɛ nsɛm no ato adwene mu, wɔn mfa nto apa so. Wɔn de to adwene na wɔn adwene ho na wɔn ahunu sɛ ah, ɛne asɛm a nipa asɛm asi hɔ kɛɛ no korɛ. Hallelujah. Asɛm a nipa asɛm asi hɔ ka na ɛyɛ dɛn? Ɛyɛ no korɛ. na wo wontumi nyɛ wo mfomsoɔ ntom ahantan ne ahomasoɔ ayɛ ɔte sɛ dwonso ahwe agu obi so anɔpa tutuutu woyɛ dwaa dodo woyɛ ahomasoɔ dodo woyɛ ahantan dodo onipa bi a wɔntumi mmra ne ho ase onipa biara a wɔntumi mma fam onipa biara a wɔntumi ɛnna fam bi a na ɛbɛyɛ deɛ sɛ ɔbɛkɔ soro Enti Yesu buu bɛ kyerɛɛ asuafoɔ no sɛ, Deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ mo mu kɛseɛ no, ɔmmra fam, ɔnyɛ sɛ akoraa. Ɔn sɛ wotie me no, wohu me sɛ meyɛ yɔng, ɔho. Enti wobɛka nkwaseasɛm. Amen. Enti ɛwɔ sɛ woyɛ gyidi ni, woyɛ Kristoni ama w'ani da hɔ. Na Awurade Nyankopɔn tumi boa wo. Mma no nnhaw wo bio. Ɛyɛ nokorɛ, na Awurade somaa me wɔ wo nkyɛn sɛ memmɛka nokwasɛm nkyerɛ wo. Enti yareɛ no a abɛda wo so no, adwuma no a ayɛ koankorɔ no, ɔhaw no a aba no, animguase yadeɛ, osu, nkwadaa nna no, nsuro bio. Gye tom na gye di sɛ Awurade difoɔ da so reyɛ adwuma. Awurade tumi gu so a ɛda so yɛ adwuma. Nyame abasa gu so a ɛreyɛ adwuma. Enti no matter what, Awurade de nkonimdie bɛba w'abrabɔ mu. Amen. Ba woannye antom die a woboa, ɛnyɛ possible. Nkonimdie ntumi mma da biara da. Gyae sɛ ɔde mfomsoɔ hyɛ nkorɔfoɔ no. Gye tom. Wagye tom. Ɛyɛ nokorɛ. Aho. Enti ɔnimtoni bu bɔne ne wɔ se, remember your first love. Your first love. Ne dɔ dɔn no dɔn ɔho. Ɛmma werɛ mfi wo Nyame o, wo Nyame dada no a, ɔno na ɛde waduru baabi a waduru yi. Enti Awurade na ɛde waduru baabi a waduru yi. Ɛnyɛ Nyame a wontumi nnuru hɔ. Obi tumi tena baabi me, me, sista, brɔda, papa, ɔsɔfo, MP, minista, president, king, ahemfo, montie. Baabi a waduru no, ɛnyɛ w'ahoɔfɛ o. Ɛna ɔho na ɛfɛ nti na yɛde akonnwa ma wo sɛ bɛdi president. Ɛnyɛ ɔho na ɛfɛ nti na yɛde wobɛsi kuro ne so sɛ bra bɛdi wɔn so hene. Anaa ɛnyɛ sika bi na ɔwɔ. But Awurade hunu sɛ saa berɛ wei mɛhyɛ wo animuonyam, nti na ɔde hɔ no maa wo. Ɔsɔfo, me a mete hɔ a merekasa yi, ɛnyɛ sɛ menim teachings kyɛn obi, anaa ɛnyɛ sɛ menim nkɔmhyɛ kyɛn obi, anaasɛ ɛnyɛ sɛ metumi sa yareɛ kyɛn obi nti ɛna Awurade de masi hɔnom, daabi. Na mmom no, Awurade nim sɛ berɛ wei me na ɛwɔ sɛ ɔde me ɔfa me me so bɛboa wo. Ɛno nti na ɔde me baeɛ. Ebia deɛ meyɛ wobɛtumi ayɛ deɛ kyɛɛ saa. Nti mfa nhoahoa wo ho. Ɛmfa nhoahoa wo ho. Anyɛ saa wobɛka akyiri wɔ abrabɔ mu. Anyɛ saa wobɛtɔ fam wɔ asetena mu. Amen. Nti ɛhwɛ Mark chapter 14 verse 29 a mistake naa bi na Peter nso yɛeɛ no. Peter, Yesu se meba abɛwu. Yesu Kristo se ɔba abɛwu. Peter se, Awurade, baabi a ɔbɛwu hɔ na mɛwuo. Awurade, meka mekyerɛ sɛ me ne wo nyinaa bɛbɔ mawu. Yesu se, Peter, anka bonsam pɛ sɛ wɔfa wo, ɔdaadaa wo. Nanso Peter, masrɛ mama wo. Ɛtɔ da bi a wohia obi na wasrɛ ama wate. Edu bere bi a wohia nipa bi na wasrɛ de ama wo. Sɛ woanyɛ nipa bi ama no ansra ama wo asista ntumi nnuru. Sɛ woanyɛ nipa bi ama no ansra ama wo asista ntumi nkɔ. Edu bere bi a wohia deɛ ɔbɛsra ama wo na awurade ahummɔbɔ yi yareɛ no firi so. Edu bere bi a wohia deɛ ɔbɛsra ama wo na ɛfam na watɔ na awurade ahummɔbɔ asa ama wo so bio. Eduru bere bi a wohia deɛ ɔbɛsra ama wo ama awurade akae wo bio. Ahantan no dɔɔso. Dwɛɛ ne ahomasoɔ no dɔɔso. Ɛdɔɔso dodo. Bra fam. Nti na ano Job se, afei na mahu sɛ nyɛ dwene ɛrefi nipa tiri ho na ɛkyerɛ sɛ ɔwɔ nyansa. Na mmom nyansa mfiti aseɛ ne Awurade suro. Deɛ ɔnim nyansa yɛ obi ɔni osuro Awurade. Ɔna nim nyansa. amen eti peter yɛ saa mistake wei ara de kɔduru hɔ ɛma yesu ka kyerɛ ne sɛ peter akokɔ mmɔ mmɔ mprɛnsa mmɔ mpo ne wapaa me mprɛnsa amen akokɔ mmɔ ne wapaa me mprɛnsa peter wɔse me yesu ɛmi sɛ wonim me me obi a me no metumi kɔtena po so ma adeɛ kye mesi bɛdi w'akyi ne wakɔwu Afei Peter bɔ ahomakye five, ahomakye two, sɛ from three kɔ deɛ na nkokɔ ɔbɔn, ahomakye three ɛ four ɛ two, ɛbɔ ahomakye two na wɔn guru Yesu ho hwɛ tama ne yɛbɛku Yesu o, anadwo da so na yɛde n'atoɔ ne yɛagoro ne ho. Ɛhɔ ara na ɔbaa bi aba a aberanteɛ yi wɔyɛ Yesu suani no bia wɔse me menim no koraa nyɛ wo koraa na aka mentee ne din da mebaa a ɔte fam mpo na mehwɛ ne bie saa na woteɛ o sɛ nka Peter gye to mu sɛ awurade me ne wanante akyɛ wo nsɛm a woka nyinaa bam eti mesrɛ wo wei deɛ ma mempɛ baabi mfa sɛ deɛ me nuanom apɛ baabi afa no a ankoankɔpa Yesu o Ɔnso obi ɛ obi atumi agye just one Ghana cedi pɛ ama wabrabɔ asɛe nɛ. Ɔho ahomasoɔ nti ɔnsɛ nɛ sika kura ebi ntumi ntɔ wo nsam. Ahomasoɔ nti ɔnsɛ nɛ deɛ ekuta wo nyinaa efiri wo nsa. Ahomasoɔ ɛmma nipa nye ne mfomsoɔ ntomu da biara da. Brother, sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ akyiri a. yɛ bɔkɔɔ sɛ aboa wɔ dwan, yɛ brɛoo sɛ aboa dwan. Wo deɛ ma nnipa nka deɛ wɔbɛka. Brɔda, ma nnipa nyɛ deɛ wɔbɛyɛ na yɛ koom. Na menim sɛ Awurade a ɔma wo ne Masia no, saa Nyankopɔn na ɔngu w'anim ase da biara da. Saa nso na menim sɛ papa no a ɛnɛ wama wo berɛ sɛ tie me no, ɔbɛhyɛ wo animonyam. Ayɛ subscribe to page no. Yareɛ da wo so a, ɛmmɔ hu. Adwuma na ɛnkɔ yie a, memmɔ hu. Me telefon namba no da aseɛ. Wobɛtumi afa na wafrɛ me. wobɛtumi afa na wafrɛ me problem bi a wonam mu biara ne bɛfa me so aboa wo ɛnyɛ me ma hoɔden ne menya nsɛm because me meyɛ tontrowa meyɛ honam deɛ woyɛ no meyɛ bi aduane a wodi medi bi nsu a wonom menom bi enti me deɛ mede wade sradeɛ bɛkɔ awurade anim akɔsrɛ de ama wo nti na ɛfrɛ ne sɛ ade sradeɛ Nti mede duru Awurade anim a, me ne Awurade wɔ apam, Nyame ne n'abɔfoɔ. Metwerɛ wo din gu abɔfoɔ buku nim a, abɔfoɔ no bɛma abɛyɛ adwuma anadwo da suom de ama wo. Na baabi a odwetire no hyeeɛ no, ha, bɔ nsɛmfa sɛ hɔ, ɛbɛsa nso asɔre bio. Baabi a w'adwuma no tɔɔ fam no, ɛbɛsa asɔre bio. Sɛ menya twerɛ wo din gu abɔfoɔ buku nim deɛ a, wato adi. Ka sɛ, Mato adi. Ɛte sɛ loto namba no. Wato adi. Brada, sɛ esunsum mu haw na wonam mu a, ɛwɔre. Deɛ hia sɛ metwerɛ wo din agu abɔfoɔ buku nim. Sɛ yɛ ɛka na ɛda wo so a, ɛwɔre. Deɛ hia sɛ metwerɛ wo din agu abɔfoɔ buku nim. Sɛ yɛ animguaseɛ na ɛda wo so a, ɛwɔre. Deɛ ɛhia ara sɛ mɛtwerɛ Oniagu abɔfoɔ buku nim sɛ ɛyɛ osun kɔdaa nna ahokyerɛ sika tɔ nsɛm na ahye me nwɔre. Deɛ ɛhia ara sɛ mɛtwerɛ Oniagu abɔfoɔ buku nim na wɔn nsa aka odum gya aduro no bi na adanebɔ no nso yɛastate sɛ yɛreyɛ ha Jesus baabi a ha no firi baa bi ɛbɛkɔ Adanseɛ pii na Awurade nam yɛn so de ma ɛ ɛ Awurade nam yɛn so ma nkurɔfoɔ di o. Da biara meka me se, sɛ ɔne me hyia na wahu Nyame animonyam a, na ɛsɛ wanam a wotu wantu ne yie. Because Bible sisi tie hɔ kura yɛkyɛ afɔrebɔ. Nti wɔn a wɔn ne me hyia, aburokyerefo a ɛfra me, ɛne adanseɛ a wɔn die nyinaa no nyɛ biribiara o. Ɛyɛ Awurade adom. Ɛyɛ sitie. Ɔgye tom sɛ ɔyɛ ready sɛ ɔretwɛn kɔpem sɛ ne mmuaeɛ bɛyɛ dɛn? Ɛbɛba. Onipa bi a ontumi ntwɛn biara aboa ontumi nya mmuaeɛ. Sɛ wantumi antwɛn a ontumi nya deɛ mmuaeɛ. Efiri sɛ mmuaeɛ no ɛyɛ ɔtwɛn na ɛde mmuaeɛ yɛ dɛn? Ɛba. Obi wɔ hɔ no ma ɔyɛ akwankyerɛ a ɔsɛ nnɛ yi ara anka akwankyerɛ mi nso sɛ nnɛ yi ara na ayɛ adwuma daabi. Yɛwɔ akwankyerɛ a wɛki nnɛ yi ara wɔ hɔ. Ɛna ɛwɔ akwankyerɛ a woyɛ a ɛteki berɛ ɛyɛ process by process na ɛkɔ kakra kakra kakra ma wo. Wobɛto ani na ɛyi haw no nyinaa afiri hɔ. Na anyɛ bi ammusa question o. So akɔ na sɛ ɛɛ gata ɛda w'animu na atɛkyɛ ayɛ mu maa me paakyɛw wobɛtumi de wo nsa apia no nyinaa afiri mu once agye sɛ mfifiri ayɛ dɛn atew sɛ mfifiri antew a wontumi mpia atɛkyɛ no aba abɛgu gata anim ne mfirim sɛ woampia nso amfirim a dabiɛ nsuo tɔ nsuo bɛyira fa wo dabiɛ nsuo tɔ atɛkyɛ bɛba wo fie because of sɛ atɛkyɛ no de bɔɔ kɔkɔ sɛ mayɛ ma wɔ gata yi mu bɛkye me afiri ha sɛdeɛ ɛbɛyɛ nsuo tɔ ho bɛtɔ na abɛda ma ho atɔ wo ɛti onyansafoɔ biara no sɛ fi ba nabrabɔ ma wɔpere adeɛ a wɔde bɛpia fi no afiri mu but ɔbagyimifoɔ biara no ɛfi ba nabrabɔ ma ɔsa tenam ne wɔka nkwase asɛm ɛfi no ɛne deɛ ne adwuma no, yareɛ, sikasɛm, akwantusɛm, ɛ nsasesɛm. Awo sɛ deɛ ɛteɛ no. Enti deɛ woyɛ biara na ɛwɔ sɛ ɔma w'ani no yɛ dɛn? Ɛda hɔ. Wiase no, biribi wɔ wiase. Na biribi a ɛwɔ wiase no nyinaa no, Yesu Kristo na ɛyɛ wiase no nyinaa fapem wɔ tumi nyinaa so. Deɛ ɔbɛka kyerɛ wo sɛ yɛnkɔ nkɔdi nyame foforɔ bi akyi bi ahwɛ no yie ɔyɛ bonsam. But deɛ ɔbɛka kyerɛ sɛ ne Yesu Kristo nante no, saa nipa no bata ne ho yie. Sakyera w'adwen, ɛnkyɛ na Yesu ba. Sakyera w'adwen, ɛnkyɛ na Yesu ba. Yesu Kristo nya mmaa yɛn deɛ, ateetee ne ɔhaw ne amaneɛ ne yɛn mu no, ɛwɔ sɛ wopere sɛ wobɛfiri mu na abrabɔ nkɔso atumi aba. Amen. Maame fa me telephone number ne ma wo.

81 35 10 Yɛfrɛ me Rev. Dɔkta Bright Kwesi Krashman, ayaresa papa. Wo program bi a wonam mu biara mansu, mampa aba. Sɛ yɛwɔ deɛ wɔkyekyere a yɛwɔ deɛ wɔsane. Saa nso so na yɛwɔ deɛ ɔdua a yɛwɔ deɛ ɔma ne fie. Deɛ me ka ate aseɛ. Yɛwɔ deɛ ɔdua a yɛwɔ deɛ ɔma ɔno nso so yɛ dɛ efie. Sɛ wo yare a, fa wo nsa to baabi a ɔyare no, mebɔ Yesu din. Ayaresa bɛba. Wo yare a, fa wo nsa to baabi a ɔyare no, na memmɔ Yesu Kristo din. Ayaresa bɛyɛ dɛn? Ɛbɛba. Fa nsa to hɔ, mebɔ mpaeɛ. Onyame a wo din ɛne yaresafoɔ, Jesus. Makasa n'aduan so de ato ɔma a ɛretie me abrabɔ so. W'asɛm sɛ wɔma ntampea mu na yɛn yɛbɛnya yɛn ayaresa. Ɛnna wɔma ntampea anim ayaresa na mesrɛ de ma nnipa bi a wɔhwɛ me na wɔtie me. Deɛ ne yareɛ yɛ sika yareɛ, deɛ ne yareɛ yɛ adwuma yareɛ, deɛ ne yareɛ ɛyɛ yareɛ a ɛte nipadua mu, ɛyɛ ahototuo, yare bɔne, ɛnkyekyere yareɛ, ɛnkeka yareɛ, sunsum mu yareɛ, mede Yesu mogya atwi fa so. Nyame hon kronkron wo na wɔ tumi mekasa wɔ Jesus Christ di mu deɛ akyekyere wo mma a ɛretie me na ɛrehwɛ me mesoma wo gya ne wapranaa mesoma wagradaa sɛ ɛnkrahye woatumi yaw dea Ɔwerɛtɔ Nyankopɔn, sɛ obi retie me, na sɛ ewuo da ne so, na ɔbɔnefoɔ ahyehyɛ wuo ato n'anim, na wɔbɛwu a, sɛdeɛ ɔkae ɔkae Hesakaia no, saa na kae no na gye no, na mmɛnum asɛm so na sa no yareɛ. Na m'anom asɛm sene fa wo nsa ka no. Ɔbɔfoɔ Raphael a woyɛ yaresa bɔfoɔ, Archangel Raphael, fa wo nsa ka no. Bɔ wura hɔnom, baabi biara a obi ho dwodwo noɔ, Archangel Raphael, bɔ wura hɔnom, bɔ wura hɔnom, bɔ wura hɔnom. Madome yareɛ, madome yareɛ, madome yareɛ. Awurade meda wo ase. Afei deɛ ɔpɛ yɛfu na woba. Awurade mebɔ mpaeɛ sɛ na na ɔma Elizabeth nya yɛfunu wo ba. Ɔma Sarah nya yɛfunu wo ba. Wohyɛ sumimni baa no animonyam ɛberɛ a wɔne Elisha hyiaeɛ na ɔma Elisha aduane diiɛ no. Ɔma ne nya yɛfunu wo ba deɛ a

Awurade ma w'ase nnɔre. Awurade ma w'ase nnɔre. Awurade mmie kwan ma wo. Awurade mmie kwan ma wo. Afe 2021 rebɛkɔ awieɛ no, na wasɔ ɔba nsa de ne rekɔ nyame fie. Awurade ma no nyɛ saa ma wo. Awurade ma no nyɛ saa ma wo. Wo so a wotie me. a wososo deɛ no yɛ adwenemuka yareɛ. Ɛyɛ adwenemuka yareɛ. Ohoni bi wɔ adwenemuka yareɛ sɛ dambɔ, sɛ n'adwene mu na ɛka no high fever. Mesrɛ Nyankopɔn ɔyɛ yaresafoɔ sɛ tie a wotie me nti, Awurade mfa ne nsa nka no na wɔnsa ne yareɛ. Onyankopɔn tumi kɛseɛ no ma ne mu so na ɛntwitwa nyɛ no. Sɛ wo nso a wotie me, wotie me wɔ yareɛ mpa so a, Awurade nsa wo yareɛ ma wosɔre mfiri yareɛ mpa so. Mpa bi a woda soɔ, ɛyɛ yareɛ mpa, ɛyɛ owuo yareɛ mpa, mpo nyɛ owuo mpa, yareɛ bi a ɛka wato hɔ. Nyame ho kronkron fa ne nsa nka wo. Nyame ho kronkron fa ne nsa nka wo. Nyame ho kronkron fa ne nsa nka wo. Nyame nkonkron nfa ne nsa nka wo. Nyame nkonkron nfa ne nsa nka wo. Mebɔ mpaeɛ wɔ Jesus Christ din mu. Afei wo so a wotie me a wopunu matoɔ. Wo yiedie punu matoɔ. W'adwuma mu punu matoɔ. W'akwantuo mu punu matoɔ. Mebɔ mpaeɛ serɛ Awurade Nyankopɔn. Ɔbɔfoɔ Michael ne n'abɔfoɔ ɛnsa ne mmra mɛbue kwan ma wo. Mehyɛ Michael ne n'abɔfoɔ sɛ baabi biara a wowɔ Wo a w'adwuma mu pon ato ma menkyerɛ wo akwankyerɛ wei na yɛ. Wobɛpɛ asikyire. Wobɛbɔ so mpaeɛ. Anadwo dasuom, patro wɔ akwantuo ma wobɛdware. Bato wɔ Ghana asase so deɛ a, anadwo dasuom wobɛba bɛtu agu nkwantanan so. Wobɛkasa akɔmande. Tienie, sɛ wopɛ adwuma, wobɛkasa akɔmande. Na waka sɛ, Megyina odiyifoɔ Krasman ne ngosrɛm ɛna mekasa. Awurade yɛ ma wafrɛ me na di adanseɛ. Awurade yɛ ma wafrɛ me. Awurade yɛ ma wo so a kɔmɛnte wɔ aseɛ hɔ. Sɛ wonte biribi aseɛ nso a frɛ me na busa me. Wei ɛyɛ for spiritual words. Sɛ wonim sɛ biribi wɔ hɔ na wonte aseɛ a nyɛ adidi atɛm. Ɛntwerɛ bad comment bi anto aseɛ ma me. Woyɛ saa a, bɛfa nnome. Woyɛ saa a, nnome bɛka wo yafunum mma, nnome bɛka w'abusua, nnome bɛka w'asefoɔ nyinaa. Woyɛ saa a, abrabɔ mu no, wo dwetire kuta wo, abrabɔ mu anigyeɛ, Onyankopɔn de pea bɛsi so. W'abrabɔ ntumi nkɔ so da. Wo ne me nyɛ adwene a ɛwɔ w'akoma mu. Awurade afrɛ me no, Awurade asɛm na mɛka. Onyansafoɔ bɛtie aka nyansasɛm. Awurade nhyira wo na wanyɛ wakɛseɛ na wante n'anim nkyerɛ wo. Yɛmmɔ mpa yɛsi wotiri ase wɔ baabi biara. Woyɛ ɔtumfoɔ

Na wama yɛawie no asomdwoeɛ mu. Mesrɛ wo bammɔ de to wo mma so. Deɛ ɔhaw ne amaneɛ bi redi no nya. Deɛ osu ne kɔdaa nna bi redi no nya. Deɛ animguaseɛ yareɛ bi da no soɔ. A Awurade, deɛ yɛde no kɔgyina aban, yɛde no kɔtwere aban kokom. Deɛ yɛde no kɔ akɔgyina kɔɔto. Nyame wo kronkron, deɛ problem a wɔnam mu wɔnnim ho bi, nanso yɛde no kɔgyina asɛmdibea. Awurade hu no mmɔbɔ na twitwa gye no. Awurade hu no mmɔbɔ na twitwa gye no. Awurade hu ne mmɔbɔ na twitwa agye no mebɔ mpaeɛ wɔ Jesus Christ din mu ɔsoro sahene wone yɛ daa woo yɛne obiara ka wo ho yɛ ba mbɔfoɔ ne wo deɛ ɔkoto so nya ɛsɔre nyame foforɔ no Awurade hu ne mmɔbɔ na fa wo nsa ka no na twe ne bata wo ho me nuanom asɔfoɔ Awurade ɔmo susu sɛ ahokyerɛ nti Ɛkɔm nti no, wɔbɛkɔ akɔdi nyame foforɔ akyi. Mesrɛ wo Tweaduampɔ Onyankopɔn sɛ ɔde wo nsa bɛka wɔn na wagye wɔn. Awurade, w'asɛm se yɛn a yɛyɛ den yɛn nso wɔn mma wɔmmrɛ mu. Enti nnipa bi a wɔmmrɛ a saa bere yi ɛyɛ ne sɛ wɔnkɔka n'ano aduro. Awurade fa nsa ka no. Nyame o kronkron fa nsa ka no Nyame o kronkron fa nsa ka no Nyame o kronkron fa nsa ka no Nyame o kronkron fa nsa ka no Nyame o kronkron fa nsa ka no Nyame o kronkron fa nsa ka no Nyame o kronkron fa nsa ka no baabi biara a haw no firi baayɛ Awurade ma haw no mfiri hɔ